Selbi Gurbanowna, Eň bilen hasabat ýygnagymy açyk diýip yglan edýän. Iki müň ikinji ýylyň nowruz aýynda, Ýoldaşlarym bilen öýe gelemde, ýüzüňi pürşerdipsiň, çäýnegem şakyrdadyp goýupsyň. Waý-eý, obaň süpük serhoşlaryny yzyňa tirkäp geliňdemi? Äý, heleý, indi meň ýoldaşlarym obaň süpük serhoşlary. Ýa gaýtarmyş ata, özüňden medet. Indi saňa gaýtarmyş ataňdan peýda ýok. Heleýiňi urjagyň çynyň bolsa, telewizoryň üstüne magnitofonyňam sesini gatalt. Ýogsam, gamçy degmäkä deň zadyzlaýlap gygyraryn welin, gamçy welin ysmaz bolar. Äý, sen-eý, sen meň üstümden gürjek bolýaňmy? Ýat ata-babamdan galan dürre. Dur. Dürre ata-babaňkam bolsa, türmede özüň çyg oturmaly borsuň. Äý, sen-ä, aksakyl! Haa. Essalawmaleýkim! Äý. Eýgilik bow! Galkan kakaň alty aýdan bir gezek aýalyna edep sapagyny geçýär. Seňem aýalyň dini etmeýän bolsa menden öwren. Ine şeýdip sapak beribergin. Bolup oturyşyň nähili? Ondan-a myhmany saçak başyna çagyr. Gelen bolsaň geç. Häý, sebed-ä Galkan kaka. Al noş bolsun. Galkan kaka diýýän-ä. Hum. Gyz Tagtabazarda ýaşaýan agam toý tutýar. Oho. Hum. Ogul erýär, ogul. Äý, oň bolsun. Galkan dostum, toýa gelmesek seňem toýda körüm ýok diýdi maňa. Galkan gider, ýöne öz toýuna. Aý, Galkan kaka, aýtma, toýa bile barmaly. Otur, otur, kakmaç bişip dur, dadyk gide. Kakmaç geljek bolsa, toýumyza başlabereris, Ammyjan. Gelneje, toýa senem gitmelidiň. Ýeňňeň, ýeňňeň toýa ýaramaz. Kem-kemden gurak, çekilip barýan deňiziň. Agamjan, ýeňňemi guraýaňammaý? Edep berýän. Heleýleň mollasy şudur. Galkan kaka, saňa bir Akyl bereý. Akylyňy ataňa ber. Onda ertir maşynada uguraberýäs-ä toýa. Äý, akmak, çaçaw, düdü. Seň agaň hepbizli ogul berýä diýip, men şundan şoňa Tagtabazara toýa giderinmi? A ýaňy gitjek diýmediňmi, Galkan kaka? Diýdim, toýa gitjek diýdim. Toýa gitjek diýip ýeňňeňden birki million manat jantaýa urup, Giderin tüweleläp şähere garşy şäherde näme edýänem sen gowy bilýäň. Hem äkit çekerin, hem toý ederin, hemem dynç alaryn. Toýa başladykmy Şammy han? Başladyk. Başlan bolsaň, hana bol, ugra tüneňňe. Onda toýuň gutly bolsun. Keýwany geç partaňa. Gelnejeň bilen edep sapagy başlaýas. Onda ertir maşyndaja ugraberýäs a toýa. Eý, akmak, çaşaw düdü. Seň agaň hepdesi ogul berýär diýip, men şundan şoňa Tagtabazara toýa giderinmi? Aýagyň gitjek diýmediňmi, Dalkan kaka? Diýdim, toýa gitjek diýdim. Toýa gitjek diýip ýeňňeňden bir-iki million manady santaýa urup, giderin tüweleläp şähere garşy şäherde näme edýänem sen gowy bilýäň. Hemä keýp çekerdim. Hem toý ederdim. Menem dynç alardym. Haý, şammuşum, nälet diňe şunuň biri şagally seni. Toý diýip gelenine nä bildim-le, Abatguny bibat etjegiňi. Häý, melgunyň biri. Häý, heleý därreme. Akylja bol-how. Elwijan akylja bolsana. Sen näme öz äriňe el göterjek bolýaň oýun etdim how. Alnyma togap etjek, maňlaýyňdan sypalajak. Güm bol. Güm bol şu taýdan garaňy saýla. Gaýdyp şu gök ýaýlada garajyň görkezäýmegin. Äý Selbim. Waý men bir gara maňlaý-eý! Meň ýalňyz oglumyň hatyryna gapyňda gyrnak boldum. Oduň bilen girip, külüň bilen çykdym. Bir diýeniňe iki gaýtaladan nälerin. Göz ýaşym bilen gapyňy suwlap, gara saçym bilen öýüňi süpürdim. Ýene-de men saňa ýaranyp bilmedim. Özi-ä haramlyk edýär. Gutanmaň deregine bolsa her öň ýeteniň ýanyna düşüp öwünip gezýär. Bar, bar öz peri-peýkerleň ýanyna. Böýi saňa dar görünýändir. Näme goýsana. Bar, bar näme? Senmi sen halys meni doýurdyň. Halys doýurdyň meni. Aý, toýa gitmejek bolup. Bar, bar git. Äý, eý. Sen näme işläp ýörsüň bärde? Aý, Galkan kaka, jantaýymy galdyrypdyryn-laý. Galkan kaka, beýdip edep sapagyny geçýäniňi biziň aýallarymyz bir eşdiräýmegin-ow. Aý, çalt güm bol, güm bol şu ýerden! Deýýusyň yzy biziň günümizi bulap, bulawajagajy güm bol diýýän! Iwalady munyň-da. Gelin, hoşlaşmaga gatlan. Oýun etdik, hol oýun etdim. Ogluň gelni gözlemeli gyzy bolsa şeýle ýatnap, haramlyk edipdir. Eje, Doglan günüň gutly bolsun. Sag bol kakaňa mutla dalla näme. Hüňürdemesene, men saňa başyňy aşak salyp ýöre diýýän, seň gözleň balkyllap, ýyllyrymlap, men yşka düşdüm diýip durasyň, ejeň bir görsün şu gözleňi. Goýsana Aýjemal,

Hany berkiräk ýapyşyň gyzlar. Bä gyzlar bu bir desse bolup kimiň mertebesinden çykarka. Ol bellile. Kim oýy bu? Kim därsini berýär? Ýaşyl maňa bir akyl bersene. Näme ber diýdim? Akyl ber diýdim. Gulagyma aýt. Akyl ber diýdim, akyl. Ohoo, baý-bow, ýeser samsyk bolmaly-ow sen. Sen şu samyklaň diplomysyndanmy ýa dogabitdisindenmi? Iki diplomly. Hä, tüweleme, tüweleme, tüweleme. Hany bir golarak gel-de bir üfle bakaý. Içemok ýaşyl sagat men, maňa akyl gerek. Hä, mümkin, saňa puljagaz gerek bolaýmasyn? Ýok-laý ýaşyl, öz pulumy nätjegimi bilemok. Bar bolsa akyl ber, ýogsa men galýan. Men saňa häzir hep akyl berjek. Dur-how ýaşyl, beýdip däli tentige akyl berilýär. Sen nä, meni tentek hasap edýäňmi? Inim, ýoluň ugruna her çatrykda akyl berip ýörýän maňa akyldar diýip eşitdiňmi? Men jellap how gezip ýörende düşdüňmi? Aldym, satdym, satdym, aldym. Jellap how? Aý, şu ýaly bolaýda-aý. Jellap? Ine men nä? Asyl men gözläp ýören kişim daş. Ine gözleseň men bada. Ana, hol bedewi görýäňmi? Asyl kakamyň bedewi şol. Aýlawy baglap ýören garlawaç. Hä, ine, ine men gözläp ýören zadym şuňňä zatlar-da. Şo garlawaz häzir ýarym bahasyna şu ýerden kişňep geçirmesem, tüf ýüzüme! Galkan beg! Galkan jan! E, amanmy gelin, aman-sagmy? Şükür Hudaýa. Galkan jan, gapyda duran garlawajyny satýamyş diýip eşitdim. Alarman bolam geldim. Galkan jan-a garlawajyny satanok. Garlawajyň eýesi sizmi? Hawa. Ýok, bu öýüň erkegi, eýesi bardyr ahyry. Bar, bar. Men bärde-how. A, öýüň eýesi bolýan bolsaň, bir gapdalyňa seret-de, semmol dik goýber-dä. Semmol, A bu sen boldy işe gowşarak boldy inim. Sen bol. Berekella berekella Galkanjan hak kyky Galkan bolduň sen. Eneň ataň gurbany bolaýyn adyňam tüýs bilip dakypdyrlar. Ýaşuly How. siz ol obaly. Akýaýlaly. E bir jellap bar diýip eşitmedim şol obada. Şol meşhur jelap men. Galkanjan ullakan toý tutjakmyş. Elem ýukarak, harjam pesiräkmiş, şoň üçibem Garlawaç diýen atyny, aýlawlary baglap ýören ýyldyrym atyny eşek bahasyna satýarmyş diýip eşitdim-de geläýendirin. Ony saňa haýsy eşşek aýtdy? Ö, ony aýdanam daşda däl, şu töwerekde. Ataň ýaly adama azgyrylmaň näme? Tagtabazyra toýa gitjek harjym pes diýip onda-munda ýaňyransyň-da. Ondan bu bendede şon eşdik geläýendir. Owwala, sen mal! Anha baýdyşyň göwni makul. Oho! Burgutdan men saňa bir akyl bereýin. Şam çyragy ýaly ýanyp duran. Sen maňa şam çyragy ýaly ýanyp duran hazyna berseňem seň zadyň gerek däl. Eý! Akyl ber diýsem berýän ýok. Akyl al diýsem alýan ýok. Paşşanok, paşşa. Sen maňa akyly satyn almaly, satyn. Gowy aýlanyp. Näme şamuşym, meň akylym kem diýip eşitdiňmi? Akylly kişiler bilýäňmi nirde? Mülkünde. Sen bolsa çigit-çigitläp ýörsüň. Äý, bolýa-da. Şamuşym, näme janyňy ýakýaň-aý? Nädip janyňy ýakmajak, nädip janyňy ýakmajak? Aýlaw baglap ýören garlawaç kör köpügi geçmese. Galkynyň aty garlawaçmy? Hawa. Näme, satjak bolýamy? Galkyny kakam toý tutjak bolýa. Ogul örjek bolýar, harjy pes. Öwlekesini ine Garlybajy men sypdyrmaýan. Sag bol Şamyşym. Galkan aga! Galkan aga! Ho-o! Galkan aga, salowmaleýkim! Waleýkim essalam! Kakam salam aýtdy, atamam. Galkan aga, haly puluny al. Isleseň, gögerçin ýaljak täp-täze gök onluklardan ýekän-ýekän sanap bereýin. Isleseňem işigimde gulaçynym dur. Ol seň kolhozbaşylykaň kolhoz alnan tok şwed sygyryň tohumyndan. Ýöne Galkan aga maňa eşek diýme. Näme diýme? Eşek diýme, jan agam, eşek barmy? Eşekler ellinji ýylda gutardy. Pully, dollardy, mally, ýekänmi ýekän sanap bereýin. Hut-but bolaly, başa-baş çalşaly-la. Üý, ýogsa-da gapymda köne bembäm bar. Mün-de gaýt agam. Toýuňda tozsun. Ýöne, jan agam, maňa garlawajy ber. O nämäň garlawajy? Galkyn aga, gapyňda garlawaç-da. Ýöne agam eşek diýme, eşek diýme! Bedew atyň ýanynda o janaweriň adyny agzamagam günädir. Bedew atynyň nämediginem özüň gowy bilýäň-ä. Hä. Senem hol Şamyşyň ugratdymy? Hawa-la, Şamyjan ugratdy. Galkan aga toý tutjak bolýar diýdi. Harajat peseräk. Aýlaw baglan bedewini eşek bagan satjak bolýar diýdi. Menem agam eşitdim-de göni bäri eňä endirin. Ine agam, al, yrza bol. Indi garlawaç meň kerek. Saňa garlawaç gerek-ä? Wah, ho-ola! Ine saňa garlawaç.

Gidersiň, böküp-böküp gidersiň, böküp gidersiň. Mert boluň dost. Alyp gidiň daga arabasy. Bir aýaly toýa äkideňden bir süri geçini çöle äkideriň aňsada. Hä, saglykly galkaň, saglyk-amanlykmy? Salam-äleýk, ýa sag. Amanmy, elin-aman sagmy? Bi bezenip-beslenip hanja ugradym. Salawmalik Ýaz aga! Toýa barýan, Galkan kakam bilen. Galkan kakaň ýüz-ä toýa barýana meňzänokdy. Toýdan kowlup gelýäne meňzeýä. Tagtabazarda Gylyç kakam owul öýerýär. Mün maşyna toý meýliň bolsa. Tagtabazara? Hä. Toýa? Hawa-la. Şundan soňamy? Hany Galkan ýaly işsiz barmy? Ýurduň goç etindäki toýa gider ýaly.

Salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Saglykmy? Waleýkim. Barmy? Bar boluň. Kakaň arz edýär, Jallyn baş bitin alnyň, öz adyňa-da geçir diýip. Näme iş bahanasy bilen öýüňe-de baraňokmy? Aý, ýok-la, düýnem bardym. O kakamka näme, toý bilen-dä. Tagtabazara toýa gidipdir. Indi-ä, how, ejemem yza çür ugrapdyr ol. Aý, ýoga. Owalam, biziň bilýän galkanymyz boljak bolsa, aýalyny yzyna düşürip, toýa gitmeli galkan-a bolmalydä. Ýok-ow, Arçyn, galkany men gözüm bilen gördüm. Maşynyň içinde aýalam bar eken. Şammyşymam beýemçisi. Nirä barýaňyz diýsem, Tagtabazara toýa barýas diýýär. Bö! Jalla jan, sen öňi bilen Kyýas agaň ýerini sürüp ber. Bor, Ondan soňam belläp al, ol Myrat pälwanyň, Abadurdynyň, Mülki Baýramyň, Poşşy Çaryýaryň, Sadek ejäniň ýerlerini agdaryp berer. Agdardym, hojaýyn. Hemmesinimi? Hawa, hemmesini. Be, kakaň mamla. Onça mülki agdaryp sürüp çykjak bolsaň, öýe barmana wagtyň bolmaly-dä seň. Onda näme, Jarly jan, men mülk giremde haçan garaşaýyn? Näme etjek garaşyp? Häzir eýläk-beýläk dört gezek baryp gelsem, Dürlejäň mülküni gutarýan. Aňyrdýaryn sagatdan biziň mülkümize geçerin. Tapýaň dämi? Wah, tapýarlym, manysyny galdyrman. Bolýar onda, Taňryýalkasyn, bir gaýrat et. Bor. Gijä galman bargyn. Arkaýyn bol, hojaýyn. Men saňa hojaýyn diýme diýip näçe gezek aýtdym.

Eý inim, bu gün nägile gün? Gowy gün agam. Gowy günligini bilýäl-le. Baýram günmi, ruh günmi, dynç günmi, haýsy gün? Traktor sürmäni öwret aýdaýyn. Aý, bolýa-laý, soň öwredäýerin. Bolýa onda, menem soň aýdaýerin. Ähli aýt, edil Şammyşymyň özi bolup döräpsiň-ow. Kakamyşym diýen bolma! Meň kakam Şumam bolsa, seň kakaňy bilýäňmi o gün nädip aglatdy? Dörledip! Seň kakaň meň kakamy aglatdymy? Onda-da nädip aglatdy? Möňňürdip aglatdy! Öö! Jally kaka, bilýäňmi şu gün nähili gün? Gowy gün, toý gün, baýram güni. Ýaňky maşynda geçip giden gyzam, Gülegser şol! Ýet yzyndan, bärde şüzgäriň içinde ter minip ýörmedi. Ýet gowy yzyndan, ýogsam kakaň ýaly aglap galarsyň-da.

Galkan kakam saňa ýer depdiräýýärmi? Wah, ballym, ýeri men depjek-le. Ýöne gelnejeň dutar çalyp bilenok. Elany, aýryl, özüm düşerin. Uzak ýol ýadadaýdym, Merdan kaka. Merdan kaka, şu gelniňe dözmeçlik etmesene. Hany geç, bir sähiň al, otur. Oglum, bärik gel. agaň-a gördüň. Häý, görüm-görellänem şundan almaly bolsa, näbileýin-dä. Merdan kaka, şu gün-ä seň ugruň ýok. Al, bir käse çaý iç bakaly. Galkan kaka, aýagynam ýazdym, suwa-da ýapdym. Aý, berekella, men saňa köke bereýin. Merdan kaka, aty neneň gördüň? Ara daldym. Türkmeniň gapysynda At kişňäp durmasa bolmaz. Hanat. Guý. Hanha? Atmydyr şol? Özem nähili at? Jyns at. Hä, agzym Orazada wagty bolaýypdy. Şol at bolaýan bolsa, onda sen. Eşek, eşek! Eý, şum melgun! Meni günüme goýjakmy sen ýa ýok? Merdan kakaň aýtmasa-da, hakykat aýdan tapylar, han ogul. Bahylçylyk edýärler, Merdan kaka. Bejit, sat atyňy. O janaweriň günäsine galma. Ýo, Merdan kaka, türkmeniň gapysynda at kişňäp durmasa bolmaz ahyryn. Ilki türkmen bol. Kanda gördüň, özi keýpi-sapa edip aýalyny işledýän türkmeni. Kanda gördük şular ýaly bedewaty harlaýan türkmeni. Özi iýmän, atyny iýdirýändir türkmen, özi geýmän, atyna geýdirýändir türkmen. Bedewatyň endamdagy ýag çalynan ýaly gün şöhlesine lowurdap gözüňi gamaşdyrmalydyr. Gülöwser nämä dymyp garýaň. A gyz bizä aşyk bolanam görüpdik, magşuk bolanam görüpdik, ýöne beýle heserläp ýörenä görmändik. Agy beýdip sülmüräp barmasana. Başyňy galdyr, töweregi synla. Başymy galdyrsam, görenim Jally bolup dur. Jally ýok, Jally Diňlidepede ýer turup ýör-ä şu wagt.

Essalawmaleýkim jemagat. Waleýkim essalam. Ahaw adamlar, şu galkanam indi biziň hatara goşulaýjak ýaly. Ýak, galkan bärik ýalňyşyp düşendirle. Häý, Wagaş, senem tutuş nökerleň bilen gelipsiň welin, saňa metjitde näme bähbit bar? Bir kemimiz sendiň-de. Ahaw, galkan, şeýdip metjide gatnaberjekmi sen? A näme gatnaman? Galkan agadyr bi bir gün metjide gatnar, bir gün şähere, ýene bir günem. Ahaw adamlar! Siz metjide sogap gazanmana geldiňizmi ýa gyýbat gyýyp günä gazanmana? Ahaw! Galkanam indi owsaryny aldyrar ýaşy baryberendir. Indi namazy metjide gatnabersin-dä! Haý ýigitler! Galkan amanadyny aldyrsa aldyrar. Ýöne owsuryny aldyrmaz, bilip goý, Kel han. Haý, näbileýin-dä, hele gepidir-dä. Selbim oglum hepdede bir gezek el oklagly Galkan bilen edep sapagyny geçýämiş diýib-ä eşitýän. Hä, Galkan aga? Şlýapaly geläýdiňmi? Metjitde bir gyýbatyň goý. Gyýbat bolaýşydy. Uly il aýtýar-a. Eý, Şammuşym! Sen meni günüme goýjakmy ýa ýok? Galkan, sen Şammydan boýuňy satyn almasaň aman sypmarsyň. Menden ýöne sypmarsyň. Sora, aýt, bede dagy? Ýokarymda Alla bar, men şundan boýumy satyn aldym. Wah, men boýam berjek-le ýöne. Sen sadaka ber-ä sypsaň çyny bolsa. Mam gelýär. Hä, ýörüň onda. Möwserjanyp hak et golumdan tutaýdy. Golum ýanaýandyr öýtdüm, eräýendir öýtdüm. Garagyn çykdym. Glöwserjanyp bagryny-da basar ol, bolşuň şu bolsa. Senägi haly. Wah, özüme berkim ýetenokdy. Eý Alla! Traktorçyňa bir özüň akyl paýhas bere göri. Gyjagaz gyrnaga akyl alardan geçipdir haly. Goýsana gyz. Näme jally ýör diýse yzyna düşüp gidiber öýtýäňmi? Ýok, ýok. Öňüne düşüp tozgalaberersiň öýdüp gorkýan. Jora jan bilip goý. Söýgiň Hudaýy gyz bolýandyr. Sen ojagaz garaýaglyn diwan edip dälleredip aýagyň astynda towlanyp ýatan gul edip taşlamaly gyz ahyry. Nädip? Özüňi ele al Jora jan. Sen türkmen gyzy ahyry, biz Jallyn hökman synagdan geçirmeli. Dur, eý Alla! Ol häzir şu golaý bolsunda bolmaly. Ýüregim syzýar. Ýüregim syzýar. Olanlar näme gulluk? Sen dost ýene bir gezek Akýaýla baraýsaň, bizden eýgilige garaşma. Ak ýaýla seň barjak ýeriň däldir. Ýene bir gezek görnäý sen, iki aýagyňdan dynarsyň, iki garagyňdan dynarsyň, düşündiňmi?

Diýdiň. Saňa ak ýaýlada görünseň, iki garaňdan nynyrýas diýdimmi? Hawa-la, diýdiň-le. Hüň. Sen diýleni etmän ak ýaýla geldiň, han ogul. Indi yzyňy tapsaň diý. Nädäýerkäň? Kelle paçaňy pytradarys. Çamalaňy çaşyrarys. Hyh-hyh-hyh-hyh. Oglanlar, maslahatymy alyň-da, gidip tünegiňizi ýarmagyňyzy ýalasaňyzlaň-aý. Haý-haý, zemzen bol-a, kerrepataş bol-a, zaňňar. Oglanlar, aýtdy-aýtmady-a diýmäň, sözüm ýumşak bolsa-da, golum agyrdyr. Hyh-hyh-hyh-hyh-hyh. Hyh-hyh-hyh-hyh-hyh.

Nätdiňiz? Nädendir öýdýäň? Bordop. Kelle paçagyny pytratdyk. Çamalaňyny çaşyrdyk, Aýjemal. Aý, ýog-a. Hawa, Aýjemal. Hany äýnegiňi aýyr onda. Aýyr äýnegiňi diýen saňa. Aýyr-da. Heh! Tötänden boldy, Aýjemal. Hudaý kessin, tötänden boldy. Tötänden diýsene. Gurban bilen Serdaram tetänden keselhana düşdümi? Perilem tetänden işden galdymy? Haý-haý, ak ýaýlaň gerçekleri! Gök ýaýlaly biriniň kellepaçagyny pytyradypdyr, tumşugyny urudypdyr. Özlerem keselhana düşüpdir. Baý-baý, iş bitiripdirler. Urduk, Aýjemal, ynan, urduk biz. Ol ätdi. Ol köpüräk urdy. Ol köpüräk urupdyr, ol gatyrak urupdyr. Bar, sen şähere git-de, kelläňi barlat. Beýniň babyrsy süýşendir. Sen urlup, urduk diýip dursuň-a. Kelläň ters işleýär, Hanogul. Wah, günüňe ýanaýyn. Jalla synagdan geçdi. Sen bolsa geçmediň. Näme? Siz asyl glöserler jallyn synagdan geçirjek bolduňyzmy? Diňe jallyn däl senem sen geçmediň synagdan çyk hany sen şu gapydan. Hä amanmy janym aman saglykmy. Eziz dogan, soraşyň, ideşiň, aňrymyz gaty asylly ýerlerdendir. Jally jan ýaly jepakeş ýigitler seýrekdir. Jally janyň näme işleýäge? Jally janym keýs sürýä, keýs. Keýs. Keýs bolanda magazinmi ýa edara? Ýok, Logyz. Hol amerikanlyň ullakan traktory bar-a, şony sürýä. Jallyjanym taekwondo boýunça sport ussady. Nesibe gaýyp, nika gaýyp diýlendir. Han han Nunna Jemal gyzyny araba sürýäne-de berdi. Maňlaýy şeýledir-dä pahyryň. Jallyjanym indiki ýyl uniwersitete girýär, özem hökman. Mekdebem Altyn medala oturdy. Göwnüňe getirmesene gyz. Wezipeläberjek bolsam, häkimiň Ogulçynem geldiler. O ministr bar-a siziň obaňyzdan, şoň ejesem geldi. Kümüş dogan, meň gaty çynymdyr. Şu bolmajak ýerime barýan däldirin. Aparmajak ýerimde asla görünýän däldirin. Müň sawçy geler, Ykbally alar diýipdirler. Aýdan ary, Günden nurly gyzym bardyr. Kime göwnese şoňa berjek. Kümüş jan, bizem-ä bihal adamlardan däldiris. Galpyllap oturma gyz. Barybir ejeň seni berenok. Utanaňokmy gyz? Mysalaň bolsun. Häkimiň ogluna bermedik balamy gara ýaglysyny alyp berjekmiş. Heý Hudaýjan-eý, keýs sürýärmiş. Däli dünýäni sürýämiş. Bar, depderiňi getir. Heý, ýüzi gara diýse. Gök ýaýladan. Galkan başlyklar gudaçylyga geldi diýip ýaz. Bermedik diýip ýaz. Bor, näçinji sawçy geldi? Ýüz on birinji. Ýüz on birinji? Hany, o nä beýle gyz? Gynnaň, gara tüňçe ýaly gyzyna ýüz elli sany sawçy gelip, ýüz elli birinjisi alyp gitdi. Men, Peri gyzymdan zyýatmyşmy ol? Eje, senem bir türkanaň türkanasy-sa. Gynna gelnejemiňkä elli salçam gelenok, o saňa ýüz diýip aýdýar. Senem ýüz diý, ýüz elli diý, iki ýüz diý, näme derňewçi gelip barlap durmy? Al, ýaz! Toba-tobe! Maňa pirpitgek dürjek bolýaňmy? Hä? Saçyndan ak giren ejeňi Hudaýyň öňünde ýüzügara etjek bolýarmyň? Owara bol! Ýüzügara! Heý, sypatyň gursyn diý säniň! Sypaty guramyş! Näme diýdiler? Kowdular. Dogry edipdirler. Gör-le muny, muňa ejesini kowýarlar, bulam dogry edipdirler diýip dur. Mugt kokyňa çykan tomar. Waý, eje jan, gülöwser ýaly pirini baran badyň yryp aparyp gaýdaýjag-ow sen. Haýsy aşyk beýdip aňsatlyk bilen maksady-niýet? Bire. Haýsy aşyk ejesini sawçylyga iberip, aýdyjyny heleýe daladyp ýör-ä? Gülöwser How eje, peri, peýker, sen mynasyp öýden kowlansyň, mynasyp! Wah, balam, Gülöwseriň guly borsuň! Eje, men Gülöwseriň guly boljak, ömür arzuwym şo!

Metjide gatnamagy goýaýdyň öýdýän. Hudaýyň molla müftüsine göwni ýetmändir. Metjide gatnaýanlara göwni ýetmändir. Gaýtam köpçülik ýerde günüň gyzykly geçäýjek ýaly. Galkan kaka, obaň harazyna sakçy bolup beräý. Galkan kaka, obaň suwuna mirap bolup beräý. Düýnki burnuny sykyp ulaldanyň. Galkan kakasyny garawul etjekmiş. Äý! Il-gün baýlyk diýip hallan atýar. Daş-töweregiňe seret. Heý, seň ýaly obada daş göterip beren barmy? Hany oba? Obamy şu? Oba bolaýşyny. Biziň Gökýaýlamyz ne oba, ne şäher, ne şäherçe. Gapyňda alty sotka mellek, alty düýbünden başga bitýän çöp ýok munda. Töweregiňe seret, jaýlar münner-münner üst-üstüne. At gaýtarym meýdanda on müň ilat ýaşaýar. Ýigrimi-otuz müňem mal-gara bar. Hä, meň başlyk bolan ýyldam şäher bilen obany deňlemeli diýip, bir syýasat ýüze çykypdy. Netijede biziňki ýaly şäher tipli posýoloklar döredi. Ana, şondan soňam daýhançylyk köküne palta uruldy. Ynha, indi bizem daýhanmyşyk. Ukrop, petruşa, sogandyr pomidor gidip şäherden satyn alýas-a. Şu ýyllar şu posýologyň taslamasyny para berip Aşgabatdan alyp gelen kim? Sen. Şonda pensiýa çykaryn, mellekde işlemeli borun diýip, ýadyňa düşmedimi? O wagt kim işleýärdi-aý? O wagtlar hemmämiz üýşüp kommunizm gurýardyk. Ynha, indem güýmenjäm ýok. Daş göteräýmesem garnym gidip barýar. Goýsana kakasy, bahana etmesene. Işlejek bolsaň, hanhajykka mülk. Hä, hanhajykkamyş. Otuz kilometr-ow ol. Kim aldy? Özüň aldyň. Eý, heleý! Men mülkger oba-gola ýerden alsam, emellar diýip, il bilmegä näme diýer? Ile gowy diýdirjek bolup, itiň ölen ýerinden aldym şo mülk ýeri. Ana, indem günde gatnajak bolsaň, näçe benzin ýakmaly? Benzini bahana etme-de, gulak as. Bir käse gazy suwuň bahasy bäş ýüz manat. Bir litr benziniň bahasy dört ýüz manat. Mugt, bahana etme. Mugt! Oglum, men seni ejesiz goýaýmasam, ejeň seni kakasyz goýýar. Aý, dur kaka, dur! Dur, dur kaka! Goýbersene! Goýber, men şuny bir täzeden bir edep sapagyny geçeýin-de! Aý, bolýar-laý kaka, öňki edep öwredişiňem ana şammuşum dünýä ýeredip ýör-how! Bes etsene!

Ine Merdan kaka, şu mülk ýer meňki, bu mülk seňki däl. Sen bir, sen bir ederini bilmez. Heh, men näme etmeli? Öňi bilen mülküň başynda ata-babaňa sadaka ber, aş ber. Jallybaý Gylyç kakam tertegine galsyn. Onsoň ulus-iliňi ýygnap mülküň başynda uly toý ber. Onsoňr meňki bolýan bu ýerler. Bolmaz. Bi ýerler eýesiz ýerler. Bi ýerler ýetim ýerler. Hossarsyz ýerler. Siz bir bagty gelen ogullar. Bulara patyşa mura mugtuna mülk berýär. Heý, ederini bilmezler. Dünýäde eýesiz zat ýokdur. Mal bolsun, ýer bolsun, ol eýesiz bolsa, Har bolar, ýetim bolar. Eýesi bolýan bolsaň, mülküňe eýe çyk. Kulübe gurun. Göçüp gel. Öňki hökümeti näme ýykdy? Kim ýykdy? Eýesizlik ýykdy. Ýeriniňem. Hany-malynyňam eýesi bolmaly. Wah, Jallybaý gerek bu mülke, Jallybaý! Ýaşlyk gerek. Bu mülke ýaşlyk gerek. Wah, ýaş git.

Näet sen şeýt küpe ýogly, kakyň bile tanamaz ýaly öýelip çaltrak, onsoň seni etjegim bardyr, tiz bolaýyn men saňa. Kakajan, hä, seni urgundan, hatda ejeňem tanamaz seni. Ejeň ursun, ejeň çeňirdän men şuny sap beren. Entek öýe baryň, öý, öýde gürleşerin men siz bilen.

Nagyşlyja taýak nirde bolsada gara gijeniňki. Näçe çalansa çalanybersin, jüwjerip duran gözlerem gara gijeniňki. Aý kaka nädýäňaý bar ýerini ýag etdiňaý. Merez etdiň, zäher etdiň, eje dökmedik gul çür başyny. Meni gepletme, gepletme, gepletseň il tanar ataňy.

Bilýän men nätmeli. Men baryp jalbarym daşdan dolduryp onda bara, äkidip baryp ol deňze atmaly. Ýa-da üstümde nep ýa guýmanda duran ýerine otlap goýbermeli. Wah, ýeri seň şu ine ýagşylyk etjek bolmaň nämä gerek diýsene. Sen ýagşylyk? Wah, eşider bolsaň senem jan. Biziň Akýaýly obamyzyň gyzlarynyň biri Gökýaýlyly oglan bilen süýşüpdir. Özlerem Leýli-Mejnun bolupdyr. Ana onsoň oň garyndaşlarynyň biri maňa, Sen bir gezenme adam, aýlanyp barmaýan ýeriň ýok. Şol mejnun ýigidiň aňyrsy kim? Şo agzybir arassamy? Bilip ber, synap ber diýip menden haýyşt etdi-de. Senem jan, ony tanaýaň. Galkan diýendirler. Ol şo altmyşynjy ýyllary şol obada bir azajyk başlyk bolup işleýändir. Eşidensiň-le, onsoň ýa Galkan etrapda, welaýatda bolgusyzja emellerde-de başlyk bolup, ýolbaşçy bolup işledi. Kepiň tümmek ýeri tä öňki hökümet ýykylýança ony öýüne maşyn gatnatdy. Aý kijijigem bolsa inen bar-da, başlyk başlyk bolýar-da. Wiý, galkan tentekdir ol. Ogly özünden beter tentek. Ýöne mert bolup boýnuňa almaly. Şu iş diýip bara gije-gündiz ylgap ýören gül ýaly yza kesik. Waý-eý, toba daş etsin, tentegiňem gül ýalysybomy? Bolýan eken. Ynanaý bolýar eken. Içgara galmyş. Ýaňky gara ýagdan içime-de gidäpdir öýdýän. Birhili ýüregim bulanjak bolýar. Kaka, maşyna bir gaýtara-m-ä bol. Merez dämi gurrumsak, ejeň ugursun, ejeň şo boljak bolsa basan ýeriň gapdalykdyr. Eşider bolsaň senem jan, ýaňky gökdäli ýigidi mülküme eltdim. Synaman-a bir zat bilen, hä? Gözüm hem görkem boljak ýigitde. Eşder bolsaň senem jan, şu iki sagadyň içinde ýaňky men ýerim sürüp giderdi, mum helim edip keşläp, asyl eki bermeli edip goýaýdýaň. Eden işi ugruna bolup barýa. Iner ýaly ýigit dogryny aýtmaly. Ynha men sunda synaga başlap, pul bermekçi boldum. Alanok, köpeýok. Alanok. Puldan ýüz dönderenem gördüm how. Petde-petde, täp-täzeje şakyrdap duran enwer ysly pullar how, alanok. Ala tentek diýýärmiň sebäbi şol. Indem bir oýnuma bak diýdim. Getirdim çüýşe-çüýşe aragy. Garbap aldy, garbap aldy. Menem näme, körekeniň agzy suwardaýyn diýip daňky çüýşäň bokurdagyndan urdum. A o bolsa eliniň tersine sygyp goýberdi. Biler bolsaňyz, başladym üçünji synaga. Ahyry düşendir Garagijeniň gapanyna. Garagijeniň gapanyny sypan many. Wooh hoow wah wah biziň obamyzyň gyzlarynyň birine bagty ýatandyr diýip gynanyp aglajak bolup durdum weli birden ýaňky depämden bir çelek gara ýag guýlandyr ana şondan soň hakyky şar gara gijen boldum galaýdym inede görüp durşuňyz alam tagyr kasyny. Zyýany ýok, magşuklar serpaýyny ýetir. Ýok, Senem jan, ol ýigit harakteri paýapjyk ýigit däl. Ine bir künden Pylanyň gyzyny pylany Şşşt! alyp gaçypdyr diýip eşidersiň. Agzyňdan haýyr aç öwez. Wah-eý, sen o ýigiti tanaňok, ýöne boýun almaly. Ýigit bar-a, edil ýuwan hiçegi ýaly, gara dagyň arslany ýaly. Beýle ýigitler gaty seýrek gabat gelýändir. Senem jan, ile ýagşylyk etjek bolup. Ine düşüp ýören günüm şu. Gadym zaman bir garrygulja bolupdyr. Ol iki ogluna malyny, mülküni, ýerini deň-derman edip bölüp beripdir. Diýipdir. Agasy daýhan eken mülkünde özi işläpdir, inisi bolsa janyny gynaman talaban tutupdyr. Ýyl ahyrynda inisi agasyndan hasyly iki esse az alanmyş. Ýogsam men-men diýen talabanlary tutupdyr. Agasy Ýeri bir sürdürse, ol iki sürdüripdir. Agasy bir ýola dökün berse, ol iki ýola dökün beripdir. Ahyry inisi, Ýeri aga, bi näme etdigiň? Men saňa iki esse hyzmat etdirsem-de, sen agamyň ýeriçik hasyl bermediň-le diýende, Wah, gapdalymdaky ýeriň. Eýesi bar. Men bolsa eýesi ber diýip, ýer-agat jogap beren. Mal-gara eýesiniň gözünden suw içse, ýer eýesiniň mährinden hasyl ýygnaýandyr. Özüň Gökýaýlada ýaşap, ýelli-düzde gazna saklap baý bolmarsyň. Gelmişek ýurt alyp gyrdy. Gan içen patyşa, Türkmen ak patyşa diýdi. Bolşewikler tä ellinji ýyllara çenli türkmen pürdedi. Lenine Lenin babam diýdirdiler, Staline Stalin atamyz diýdirdiler. Ynha biziň Oguz han kybap soltanymyz. Babamyzam şudur, atamyzam şudur. Ata-baba döwletli ýurdumyza eýe etdi. Soltanymyzyň tabşyrygy ýaly döwletli boluň, ata-baba mülküňize bir eýe çykyň ahyry. Ey Hudaý, aklyma da zeper edip dur öýdýän. Gülöwser, sen bu taýda näme işläp ýörsüň? Toba, toba. Biziň öýümize gelip, diýip duran gepiň näteniň? Kimiň öýüne? Biziň öýümize. Siziň öýüňizde men näme işläp ýörün? Alla bilsin näme işläp ýöreniňi. Beh, ýap-ýaňjy zaman men diňe depede ýer sürüp ýördüm. Gyzym! Waý, ejem! Kyrk gün şuň didaryňa zar men. Güleüser! Waý, ugruk bol, ejem gelýär. Kakam! Kakam göräýse, ikimizem bile ölüris. Aýralyk dölemden bile öljek. Ýa-da ertir duşmagy wada ber. Bolýar, bolýar. Ertir hökman. Ýöne sen basymrak git. Hoş. Sagaman ördüňmi gyzym? Itleňkesine oýanaýdym. Eýýäm daňam ataýyn eken äje. Sygyram özüň sagaý balajygym. Hökman sagar. Bolýa. Boýuňa döneýin.

Hally, näme? O ýerde näme işläp ýörsüň? Pikir edýän atçym. Aşakda pikir edeňde bolanokmy? Hojaýyn, men bir çirkin ses eşitdim. Ine-de düşen günüm. Garaz, itden gorky jyňba diýme-dä. Çüt! Çüt ýok bol! Itden gorkamokla ýarsyn. Ak ýaýlaň ýigitlerinden gorkman itlerinden gorkýaňmy? Heý o neresseler beýdip uraýmak bomy? Kimleri? Bilmediklerän bolmasana. Keselhanadan gelýän, jaň etdiler. Olary gören badyma sensiň diýdim. Ýoklaý hojaýyn, hojaýyn, hojaýyn. Hojaýyn diýme diýip men saňa näçe gezek aýtdym-ow. Bar işden gija galaýma. Seň jallyň synajak bolup. Batyr neresi-hä eşek ýaly enjildi. Dostlary bilen, üstesine-de Garagijenem. A gyz gap-gara-da. Gazandy agam oň ýanyna. Indi diňe üçünji synagymyz galdy. Üçünji synag bolmaz. O nähili bolmaz? Ýa dobaly, maşynly. Pully. Näme bilýäň gözlegi owadan gyz bolsa. A gyz. Kakasynyň a şäherdede heleý barmyş diýýäler. Zeýnal jorajan. Hanha klasdaşymyz Güller artistlikde okapdyr. Artistligini gowy görkezsin. Gerekgär. Men ä düşünýän däldirin. Türkmen ähliniň uýýany görogly. Türkmen ýigitleriniň nusgalýany görogly. Türkmen gyz-gelinleriniň nusgalyany Agaýunus peri. Biz durmuşda Agaýunus peri bilen Göroglynyň wepalylygyndan, ygrarlylygyndan, belent söýgüsinden nusga almaly joram. Söýgi bir synagdyr durmuş bolsa başga synag. Göwnüm joşup ömrüm berdim sen ýara sen ýara Kirpikleriň jana jyda eýlediň Göwnüm joşup ömrüm berdim sen ýara sen ýara sen ýara Gyr gyrnagy gepiň düşündirip bilmän pyrlanda ýöründi. Kaka, kakalama. O heleý öňküde-ä ejeň kowup goýberdi. Ynha, men tutuş welaýatda ad-abraýly kakaň kowdy. Kaka bolýar-laý. Käke, käke, käkeleme. Ýören gürrüň bar. A başga gyz gapyşan däldir-ä. Oglum, men köp oýlandym, kelle döwdüm, ahyram belli bir karara geldim. Men ertir ejeňi alyp, hol mülkümde göçjek. Mülke hawa. Ana ana ýene bir hokga çykardy. Aýrylsana. Oglum men seni özümden ýüz esse müň esse eziz görýän. Sen dünýä ineliň bäri ogluma diýip iýmit üçin Oglum ana topladym. açaryňy ho taýda goýupdyň. A ýadymdan çykaýypdyr eje. Ýetiräýme. Ýogsa wezipede dişledim. Gyrp çyrpam etdim. Atadan ogula ýagşy at abraý döwlet galmaly. Öňki netkaza döwletde. Baýap bolýamdy. Ol garypdan ýur dut-da. Hökümetiň bar matlaby halky baýatmazlykdy, oglum. Meň atam Jally baýyň bäş tanap ýeri bar eken, ol şoň bilenem baýapdyr. Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy maňa atam Jally baýyňkydanam uly mülk ýer berdi. Toprak dagam däl, gyzyl öndürip bolýar. Şoň ýaly mülkim bolup baýap bilmesem, Jally baýa ysnat getirdigim bolar. Oglum, Jallym, o mülk ýöne mülk däl. Ol seň hazynaň, meň genjim. Senden önjek çagajyklaň rysgal saçagy bolar. Men başyny başlaýyn. Senem şo ýeri hiç mahal har etmegin. Bony, bor. Şo mülküň şu içini-daşyny bagy-bossana öwrüp, gül-pürçük etmesem, men galkan adyny götermen. Sen baýyjyňa ynanýaňmy? Hä, mülküň berlenine on ýyl boldy. Öň aklyň nirdedi? Aý, keýwany, türkmene Alla tarapyn ilki bagt berlipdir. Ýöne aklyňyz gijräk gelýä-dä. Bä, kaka, ahyry ejem bilen mülke gitmän ýüregiňe düwüpsiň-dä. Hawa. Oňarsyn. Ýoluňyz ak bolsun. Hawa, ugruna bolsun Naherle. Aý, toprakdanam bir bagtymy synap göreli-la, oglum.

Näme ýöne? Agam, her kimiň öz derdi bar-da. Derdim bar diýip gamlanyp ýörme, gerek. Ýylgyryň. Ýylgyryş ynsan dünýäsiniň gapysydyr. Ýylgyryşda ylahy kerem, ylahy gudrat, ylahy güýç bar. Mukaddes Ruhnama, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy. Näme derdiň maň? Aýt-da, eşdeli. Yşk derdi. Yşk derdi? Seret. Söýgi meni şeýdip taşlady. Bilseň, söýgi meni Mejnun etdi. Inim, her et, hesip et, maksadyňa ýet. Bermeseler, alyp gaç. Alyp gaçjak gowyň gorkýan-la. Nämeden? Türkmençilikden agam türkmençilikden bir gül ýaly maşgalany masgara etmekden gorkýan agam. Ýeke ýol bar alyk gaçmaly ýör. Wah! Söýgi. Turany gitdik. Söýgi üçin hiç zatdan gaýtmaly däldir. Dogry ýoly menden öwren.

Aksakallar oňlasaňyz bir maslahatym bar. Aýdyp otur. Galypdyr daýyryna. Toý tutaýsam diýýän. Göçjek bolýan. Tüweleme goň bolsun. Şamyrat jan, göçjegiň çyn bolsa sen arkaýynja goşuňy ýygnaber. Seň toýuňy oba bolup tutarys işalla. Birden seň göçjegiň galkan ýaly eşdäýse. Sadaka beräýmegem mümkindir. Şamyjan obaň ependisem sen, keminesem sen. Ýöne bu döwlet tapan obaňdan näme üçin göçjek bolýaň? Ýa, eý, Kyýas aga, obadan göçjek-dä. Hä? Ýöne hol diňi lekedäki mülkümiň üstüne göçüp barjak diýýär. Hä, bolubilýär, bolubilýär. Oň bolsun. Ine, Mülk aga, hakyky mülkdaryň etjek işi şu. Ýöne Şamyrat jan, Diňlidepede ýeke özüňe ýaşamak kynrak bolaýmasa geň. Wiý, o näme üçin ýeke özüm? Ana, ol gelýän daýaw pyýada göçe diýsem ýok diýermi? Haý, näbileýin-dä. Galkan seň bilen otaýyp göçäýdär-ä. Men diýsem göçe tan gezip maýmyn bolup göçer. Essalawmaleýkim, ýaşulylar! Waleýkimessalam. Sag-aman oturanmysyňyz? Oňatmy hal-ahwallaryňyz? Şükür. Gel geç. Aý geç oturmaýyn, gyssanýan. Bir toý tutaýmak meýilimiz bar welin, sähet alaýyn diýip geldim. Oň bolsun, bolubilýä. Janlyny göremek netin barmy, Galkanbaý? Wah, agzyňdan Hudaý eşitsin. Göçýän, Diňlidepedäki mülkümiň üstünde toý etjek. Mülk aga. Şamyrat köşde, galkan şammyşym hüm oň bilmez diýmedimmi? Laýykdyr görseňiz. Näme menden başga-da? Wah, galkan kaka, menem mülkümiň üstüne göçüp barjak diýändä. Şeýlemi? Ogluň-a ýer sürer, ekin-dikin bilen towukdanam meň başym çykýa. Aýalymam lukman. Diňe nepede goňşy bolsak, hemme zat özümizden bitýär. Bä, hemmeň sypdyrjak ýaly. Onda näme ýaşullar, goşa toý tutarýarys-da bolmasa. Bolýa, oň bolsun. Bolýa, sag boluň. Bolýa. Sag boluň ýaşullar. Geljek anada onda toýa baryň. Hökman bararys. Bararys. Bararys.

Eý, wah, hojammy ýumrup gitdi. Hem bol, şagal ýaly uwlap durma-da. Heý, meniň bar gardarha. Heý, garantda. Wah. Men diňläň. Gara şanyň neberesi ýanansyn. Bärmen ýeni, şirmen ýeni, ýetir. Ýetir, ýet.

Sen oňar! Seniň bir heleý şekilli heleý boluňda müň ýoldaşlar bolmazdy. Heý, şarat bilse! Waý men nalaje deý! Tapyň! Berkini beriň! Özüm oň jogabyny bererin. Bir ýerde gören doňuzym, ady ýadyma çüni. Hä. Garahan kaka, bu melguny men gaty gowy tanýan. Şu günüň dowamynda muň bilen haklaşmasam, Garaş hanyň agtygy bolmadygym bilen. Hä, muny menem tanaýan, bile gideris. He-heý! Bolmady, bolmady, Dagarman! Bolmady! Baryň işli-işiňiz bilen boluň. Garahan kaka. Häý, bagrymy ýakdyla. Wah, bu it ogly maňa sala salyp, meň bilen maslahatlaşyp gitdi. O nämäň maslahaty? Wah, muňa akyl beren özüm. Gum boluň, ugraň. Wah, men öldürmeli. Garahan kakam-a gitmän diýdi. Soň diýeni bar. Görüň-de, Garaş hanyň ýerden ýöränini ýygnap, Garahan naýy näme toý tutjak bolýamyň? Merez etjek bolýan, zäher etjek bolýan! Gaharlanmasana, gatyrganmasana, daýy. Senem-ä! Daýy jan, sen obamyzyň sylanýan adamsy. Han aýt, näme boldy? Işde adam bolany. Näme? Asman düňderildimi? Ýer agdaryldymy? Gara şanyň neberesi üşse hökman bir zat bolaýmalymy? Bolanok, hiç zadam bolanok. Daýyjan sen dünýeden bihabar, daýzam bolsa edenini edip ýör. Hany aýt, Gülewser gaçmaly gyzmydy? Meň gyzym gaçan däldir. Daýzajan, seň gyzyň gaçýardy, men sebäp boldum. Köreken boljak ýigide ýalbardym. Jally ýaly ýigidi Ahal alasynda tapmarsyň. Şeýle ýigidiň sawçysyny daýzamjan ýedi ýola kowupdyr. Sawçysam gelipmi? Aýdýan-a ýedi ýola kowupdyr. Päh-heý! Saňa öýlenen günüme nälet bolsun! Seni alyp gaçan günüme nälet bolsun! Heý, aýsyn! Daýza jan, Gülöwser öz jorasy bilen biziň öýümizde otyr. Wah, jan ýegen, saňa döneýin, senden aýlanaýyn, men guraýyn, jan ýegen, tatly diýdi, masgara bolup, syklap. Bolýar, goý, bolýar. Belaň körügi daýyňda, günäkärem men pahyr. Gelin waý diýýän-ä. Mülkümizi şu suratdaky ýaly edibilseg-ä, bizde arman galmazdy. Hum. Kakasy bular ýaly köşkli boljak bolsaň, gije-gündiz zähmet çekip, der döküp işlemeli. Daşöteri iýip aýlanyp ýörmeli däl. Galkan kaka! Öý, Galkan kaka! Ýer ýene näme boldy? Galkan kaka! Aý, bulara seret, surata tomaşa edýärler. Suratdan bize näme peýda bar diýsene? Hany, düş öňe! Öňe düş! Öňe düş! Agamyň toýuna zordan gitdiň, ogluň toýuna meýletin bar ahyry. O nähili? Nämäň toýy? Nämäň toýy, nämäň toýy? Batyrazy guda bolaýmasaň, Jalyjan arşyň peýkeri bilen.